Хәерле кичләр. Сырыйм әле, сез шатмысың мине күрергә? Ну, дөресен генә әйткәндә, миңа бит бөтен җирдә шатланалар. Кая гына барсам да килеп керүем була. Ой, Шарапов, син генә җитмисең дип каршы алалар. Теге килгән килгән, карап утырыйм әле кемнәр килгән икән. Ой, монда байлар утырган, исәнмесез. Монда да кызлар. Ой, монда да кызлар, здравствуйте. Исәнмесез. Бөтен җирдә хатын-кызлар монда. Юк, залда мужиклар бармы ул? Бар, ди, бөтен Казанга бер нәсел үгез утыра тегендә. Соравын икенчерәк бирим әле. Кем э, хатыны белән килде, кулыгызны күтәрегез әле. Бар мондый, беррәү, икәү, өчәү, дүртәү, бишәү, алты, җиде. Ә хәзер кулыгызны күтәрегез, кем үз хатыны белән килде? Ике тапкыр күтәреп утыру. Икесен дә алып килдегезме? Юк, монарга уже кырау суккан. Беззвучныйда гына утыра. Мәйтәм, күбрәк залда хатын-кыз сорыйм әле, абый. Ике хатын бит ул. Хатын-кыз логикасын аңлаганыгыз бармы? Юк, монда вообще кеше юк бу якта уже. Теге бөтенесе, алайса, җомга киченнән күптән түгел әйттеләр, хатын-кыз логикасы диеп берәр юмор чыгара алмассызмы, диләр. Мин әйтәм, хатын-кызда юк бит логика. Менә сезнең белән аралашып утырыйк әле. Барсы да мактана бит теге, хатын-кызда логика бар, диләр. Мин әйтәм, юк логика. Менә хатын-кызлар ничек иртә белә тора, иң беренче җуына, аннан бизәнә, ну никтер хәрвакыт күзен буяганда авыз ачалар алар. Тягы җитми микән? Аннан күчәләр каш йолкырга. Башта теге Ходай Тәгалә биргән кашны йолкып бетерә ул. Кашы беткәч, шуны обратно кире карандаш белә буйый. Әле мәйтә монсы чепуха. Ну, хатын-кызлар менә өйне җыештырсалар, квартирны шундый шәп иттереп җыештыралар, аннан соң уже бер нәрсә таба алмыйсың, теге яңа квартирга күчкән кебек. Шул вакытта хатыныңнан килеп сора әле, юри генә, матурым, чәй кая, диеп. Ул сине шундый җүләргә калдырып, чәй шкафта! Тоз дип язылган кофе банкасы эчендә ди. Юк, мәйтәм, кайда монда логика? Әле мәйтәм, логика дигәннән, мин үземнең хатын белән бик кызык логически таныштык. Мин үзем Буа шәһәреннән булгач инде, э, бездә Адав Толымбай дигән авыл бар. 2012 елда бер дус малай кайтып төште Перим ягыннан. Мин вокзалга бардым, каршы алдым. Поезд кузгалып та китте. Карыйм, поезд артыннан өч кыз чаба. Ике блондинка да бер брюнетка. Латны әле моның ике блондинкасы кереп өлгерде, теге брюнетка калды хәзер. Поезд китеп барды. Мин үземчә теге кызны жәллим инде. Әй, мәйтәм, поездга билеты әрәм киткәндер инде, мәйтәм, кәефе төшкәндер инде, мәйтәм, елар хәзер. Елар! Истерично көлә башламасмы теге? Мин шаккатып, мәйтәм, гафу итегез, сез бит, мәйтәм, поездга сынга калдыгыз. Ә нигә сез көләсез? Ничек инде көлмисең? Теге ике дуры мине затырга килгән иде бит, ди. Юк, мәйтәм, кайда монда логика? Әле хатын-кыз дибез дә хатын-кыз дибез. Кайсы вакыт дөресен генә әйткәндә, малайның логикасын аңлап булмый. Әле малайга ике яшь тулды, Полный сөйләшергә өйрәнде хәзер, ике сүз белә. Мәммәм дә куку. Мәммәм дигәне әни дигәнне аңлата, куку дигәне мин. Әти әйтмешли, малай да белә үзеңнең кем икәнне, ди. Әле проблемабыз бар, ике яшь тулса да, горшокка туры китерә алмый никак теге. Квартирга кайтып кереп, идәнгә бассаң, все теге, Тихий океанга баскан кебек. Островок эзләп йөрисең әкертен генә. Әле бер көнне бастырдым үзен. Мәйтәм, улым, болай эшләргә ярамый. Газны бырак, паста сылый, мәйтәм, болай эшләмә, тегеләй эшләмә, мәйтәм, кирәкмәгән җиргә нитмә, вообще, мәйтәм. Тегенең кәефе төшкән, үчле күзләре белән минем күзгә караган, шыпырт кына аякка пситеп тора. Кемгә ошаган? Миңа ошаган. Без дөресен генә әйткәндә, менә кайда гына булсак та, без артистлардан һәрвакыт көләләр. Теге, әле күптән түгел, бер бабаң килеп уята миннән, Сез, ди, Шараф, менә гастрольләрдә йөрисез дә йөрисез, кайтып кергәнегез юк, хатыныгыз үзе генә каламы? Ну, мәйтәм, бабай, безнең ипи шул инде, мәйтәм, йөрибез. Ну, үзләре генә кала, нишләп булмый? Соң хатының үзе генә калгач, аның өчен курыкмыйсыңмы соң, ди? Мәйтәм, мин курыкмыйм, бабай. Мәйтәм, әнә дальнобойщиклар курыксын. Мескен мәйтәм, бер дальнобойщик чыгып киткән дә командировкага. Хатын үзе генә калган. Мескен хатын үзе генә нишләсен инде? Хатын кыз эшен эшли, ә мужик эшен кем эшли? Ул бит урындык аягы ватылса да, мәйтәм, мужик кулы кирәк. Җитмәсә, теге хатын сатып алган зур стенка, фужер куя торган. Җыерга кеше өйдә юк. Мужик өйдә булмагач, кемне чакырасың? Күршене, күрше минем кебек простой, безотказный, кергән булышырга, җитмәсә плотник, плотник эшләсә бит ул до конца эшли теге, тирли, тирли. Тирләгәч ни эшлисе килә башлый? Су эчәсе түгел, чишенәсе килә башлый. Теге чишенеп бәргән, калган майкадан да подштаниктан. Әле бит ул тирләгәч зараза подштанигы белән кычыттыра. Подштаникны салган, Калган теге нидән инде, мужикларга егерме өченче февральгә бүләк итәләр бит теге, турбонадув, климатконтроль, семейный, ясап бетерәм дигәндә ишеккә звонок, хатыны барып караса, тегендә мужик кайткан, бу монда турбонадув белән утыра. Керсә бит хәзер надувать итәләр, кая качырга моны. Балконнан бәрри дә ерак, ярый әле тегендә залда ЖК телевизор тора, 50 сантиметр диагональ, мескен парашютын җыеп качып та утырган. Тегенең мужигы как назло кайтып та кергән. Хатын, давай, кофе яса, мин прямай трансляция футбол карыйм, дип әйтә, ди. Мескен хатын тегендә унбиш минут кофены болгатып тора кухняда. Залдан бернинди тавыш юк. Неужели бәреп үтерде икән, ди. Шыпырт кына залга барып караса, мужик утырган, бите ап-ак, чәче торып баскан, телевизор чатына карап утыра икән. Бу хатын инде аптырап, Матурым, нәрсә булды? Кара әле, хатын, Залда аномалия ахрысы. Телевизор кабызып җибәрдем, футбол бара. Россия белән Әзербайҗан командасы футбол уйный. Россия командасыннан бер футболистны поледан удалять иттеләр. Зараза зал аркылы чыгып китте, дип әйтә, ди. Сезнең белән рәхәт. Мин теге үзем бераз рифатка караганда ранимый артист. Теге халык көлгәнне яратам мин, кул чапканны. Кайсы вакыт халык көлмәгән очракта депрессиягә бирелә башлыйм. Нервничать итәм. Каты нервничать итсәм, йоклый алмыйм. Йокласам, начар төшләр керә. Әле соңгы вакытта төшкә тычканнар керә башлады. Тычканы да нормальный керми. Төштә футбол уйнап йөриләр. Инде аптырагач психиатрга барган идем, мәйтәм шулай, шулай, мәйтәм тешкә тычканнар керә, футбол уйный, мәйтәм нишләргә? Бу миңа дару бирде, бүген кайтып эчерсең, бер нәрсә дә күрмәячәксең, ди. Мәйтәм бүген эчмим, мин аны иртәгә эчәм. Ә ник бүген эчмисең? Мәйтәм бүген тычканнарның финал.